Nyam ni kpiinsi ka di pa yimbu zɔri dabiɛm yi zuɣu bihi zuɣu. A ba kpee m-bala ka a chani dolo ni a kpuɣigi o ni ni a yihi ba o ni. O ni ba kpee. Bo ka a yɛn kpuɣi o ni? Ka bo kuri o laari. n ba kpe yi niriba ayi ŋɔ maa yi n kuli bi zɔri ka yaɣi doo ni kpɛbu ka na kpɛri ŋɔ maa di gbunni yi kurigim maa zaŋya ti ti ni bibihi pɔi din na sinsaya ŋɔ maa ka ti ni kpɛra ka ti kana ti gɔn ʒɛvira ni n ba kpe m ba kpe bini bɔ m ba kpe ka di nyɛ n ti ti ni n kurigi. Bɛ ni mi yaɣi doo ni a mi n yaɣi doo ni.

Yi na mi ku lan nya ka n kpe n so yɛla ni. Yi bi tol a yirim o. Ka minority n-nyɛ ba ka yi nyɛ majority. Yi mi ya ni ti be yili ŋɔ maa, sokam zaa tol a yirim o ka yi be bɔbili ka gba be n bɔbili. So lan chɛr o kpe yɛla ni. Woo! Man ni chaŋ ti nyɛ m bipolinim a dini m-be di bɛ o? Ka daa di zuɣu ka a zaŋ na ni o ti ŋmati bileedinima bɛ o? Naawuni zuɣu yi ku niŋ ŋun wurigi ya bileedinima, a yi ni sheege n-nya a ka a bi wumdi binshɛɣu. O wurigi n-ti bileedinima. Naawuni zuɣu wurigi ya, yi yɛn chaŋ shɛli ka bol o, yi chab ka bol o. Bee man. Ŋun paɣi wum ma, n-je gariŋga. Man noori kpi. Man yi noori ni kpi, yi noori na bi kpi ka goli suŋ be puuni ŋɔ, yi noori ŋɔ yɛn kpimi.

A bi bɔri a be sapaɣa. Yi zuŋ o bihi ni bɛ nya wumsibu zuɣu. Yi ni zaŋ a bɔɣiri bahi ka zani viɛnyɛla. Yi zuŋ o bihi yi ni bi nya wumsibu zuɣu. Ka a kuli nyo lala taŋtaŋ n-kpɛna ni a bɔri a be kana, waato o daa zaŋ a na ka ti bi gariga zuɣu. Oo ka di taai yaa! To a nya yili ŋɔ. A nyaa n-zaŋ a napɔn shɛli n-kpiligir a nina maa ka kuli li nina o lihiri ti ma. Zani ŋun ku chɛl o, chɛl o ka o zani ku chɛ o. A ti lan kpɛna yili ŋɔ, ɛɛh? A ti lan kpɛna yili ŋɔ, maa nyɛ ma bee oo? A labiri o, ɛɛh? A nya n nimbihi ayi puuni, Gari ma, gari zani, gari zani kpe, zani ma.

Man n ma puka n bala. Kpakura bee ma puka. Kpakura bee ma puka. Kpakura ka n tin ba. Man moto ka n zaŋ baɣalo n yi tiŋ puuni n kana kpɛm ŋɔ. Lihim ma viɛnyɛla n ga. Man bi doli doo ni laɣiri. Ka o laɣiri zuɣu ka man dolo. A wumia? Man n-dol o mi, eh, o kpaa zuɣu. O kpaa zuɣu ka man dol o. Man pa bi so ban chani gindi lamlam ka dol dabba bɛ liɣiri zuɣu, ka laa daa dam nya man. Man ni ʒe ŋɔ maa, kpaa ka o lee mali ma. Ka n kana, o mi paai chibiri ma pam, ka n kana ni o ti niŋ ma ka n ni larigi, ka n labi n tuma ni shee. Di zuɣu ka n kani maa. Ka paagi n pɔi naba suɣili yɛli chaŋ ka chɛ ma ni wai ka ti Amaa m bɔri ni m baŋ sa ka a baŋ a ni yɛn ni kana ŋɔ maa ka laɣiri zuɣu kaman n kana a pa shɛli n yɛn yi ni naagu ka o pii ti n ya laɣa dira m ma do n dira m ma m bi doya dira yaa lihi m ma viɛnyɛliŋga Zaɣ yini n vuri yoli n chaŋ ka chɛ ma ni.

Ti ku kamina ni ti paagi, dama yɛla maa ni chani shɛm maa, a yi bi deei a ni lihiri nini ni sɔŋ ti biɛhigu maa ni ti saɣim dee di mi na gbiligi ma ŋɔ maa di bi kpaabahi. Di zuɣu ka di. Mali n ti so shaawara ka o yɛn ni di ŋɔ a ti dolisi n na. Ti kamina ni ti ti gbaagi a gbali ni ka a lee paagi a yikpɛri na. Dama o ni kpe kpɛri shɛli ni ŋɔ maa, m bi ti bi lan baŋ bɛ gariŋgi yɛtɔɣa maa soli. Hii! Kpabiri ka sheeri maa pa yaɣiya ni ti ni mi kuli di lan vɔbisi na duu ŋɔ ni, balle o ti niŋ biɛla zuhi ti. Asiba wuntaŋ ni yuŋ. Ayi! Ni ti so ka nyɔ gbunchuɣu. Ka ti shiri bɛn nyɛ gbunchuɣu ŋɔ ni lɔri mi n-kanna maa, ka ti yɛn zaŋ li kpe noli ŋɔ ka ti suhuri bi doya ka ti yɛn deei n-lɔri noli ŋɔ. Mari ku niŋ ni gindiga ni di zuɣu lihim di nini ni sɔŋ ti. Yɛli ma o. Ka lala di zuɣu gba yi bi lahi deei, yi bi lahi kpɛri doo ni m-bala.

Anyo ni daa yɛn yihi yɛmaŋli kpe ka yi liri ma la, anyo biɛɣu ni ya ka yi lan guuna ti deei n-ti yɛri ŋɔ maa. Eey! N ni gandigana ma ti daa bi liri a mi, maa mi ninsal so yi yiɣisi. Hal nyuli gora gba ka a bi niŋ haŋkali, a ti ŋmɛr o mi. Di zuɣu di suhu yiɣisiri n daa bala, ti daa bi tu a mi. Too di zuɣu ka bɛ yɛli ni ti gbib ti zinli maa din pa viɛbigibu yɛtɔɣa ŋɔ, a nya o yi bi pa sari kara kana ni di yɛli pahi ka, ka soli niŋ ka yi kpe. Ehe! Too laa ka ti yɛri maa, di zuɣu laa bini ŋɔ maa ŋuna.

Ma o duu m-beni mi ka a ka saa beni, ka waawa beni, to amaa o duu n-lee nyɛ tooni. Kɔy! Hee! Gariŋga, ma di n-chɛ ka m bi diɛmdi n zo. Yin daa ŋmari ʒiri ka di niŋ maa, ka di ni ka yi lan nɔna dafudafu ni yi ti suhi ka lan labi kpe yili maa ni maa. Ehe! Di zuɣu ti ni je karimbaani.

Paɣa jɛrigiya. Ti yɛrila. Paɣa ku ka hankali chɛbila. N ŋɔ piɛɣu vɔntulu. Dom ni yɛli maa. Ehe n niŋdi gaafara dom m paɣa n dɔɣi ma. Laabira ti zaa. Eeh n ku ʒila yɛm. Ka a sooja bihi la ti pɛ foolii bala. A yo paɣaba. Yaɣa yaɣa nima. Yaɣa mini o tuzo. Lahabira ka ŋman piri paɣa ŋun bi doli fina. Oo si sabata m-bala. Yaɣa yaɣa mini si sabata. Too. Bi kana ya. Eew.

ni ka di kana ti tim sayin daani bali ti yaɣa yaɣa man ni ku niŋ shɛm ŋɔ laa ka o niŋ la ai ʒirila n bala ni ka ti kaniri ti yɛli ka n gari tooni na yɛla domin kpɛbu na maa pumpɔŋ ŋuna shɛhigu maa yaɣaya biɛɣu ku lan ni a kpuɣi bipuɣi ŋɔ na ti shee n kpuɣi bazawara na ti shee n gari n ti kpuɣi

Mɛ o la. Hali tinzuɣu ni yɛri ŋɔ a bi lan duɣi bindirigu mani bin miri shee, sokam daa ku bɛrimi. A tooi puhi hali kam bani o bi piɛli zuɣu. A daa n-puhi hali kam bani o bi piɛli zuɣu. A taara ka di ti paagi ka bihi ŋɔ tɔrisa kɔro ka ku be duu ŋɔ ni ka mi ni bɛ ni yihi n la domi yi mɔndi saɣi tuligila ŋuna m-bi garigira. Amaa sakɔro ŋuna daa da mi dili mɔɣa shee a bili tɔbu. Ka bɛ kul fo du ŋɔ ka bɛ to Zakoro maa n-kul yaai li pali kuriga n-chaŋ nti ku nya zimbili sabili dibinli n-zaŋ pa zuɣusaa n-ŋmaari Zakoro maa tɔri wuri solo m-pii di kparita. Ka Gor ye n-ti yim nti bɔhi ba, Ka bɛ niŋdi lala? Ka m-bɔh a, Ka laba ka bɛ zo dagi ka yi nin bahila mɔni. Inna anzalnahu fi laylati lqadr maa. Ni bɛ ti bahila mɔni yili ŋɔ yaɣiyaɣi. mini sisema tani ŋma piri paɣa, ka bɛ ye binniɛma gba ka bɛ to ni ayirimo, ayirimo, ayirimo, ti ni tola ayirimo, ka ŋma piri paɣa ni kyo bɔ ya, kyo bɔ ya, ŋma piri paɣa. Ka fo ka ŋmaligi nyam domin je ni yi fɔŋ o nim ti nyɛ ti, ka ŋmaligi kpɛna ka yi to zaliza ko biɛni n-nyɛ din yɛn wum so. N lee ŋmaliŋmanya yi ni di wahala pam yili ŋɔ mani ŋɔ, ka lahi kaman zaŋ ya na yili ŋɔ. Yi ni di wahala pam, bɔ na yo. Bɔ n-na niŋ di di tu ni ti na lola noli ŋɔ maa naanyi, ka yi nya binshɛɣu din yɛn niŋ. Dama n ku, noli ŋɔ saha n ku lɔri noli ka biɛri n-ko. Bɛ mi yɛn biɛla dundɔŋ ŋɔ ni, ka m bi biɛri n-ko ka bɛ nyara, lala ka yɛn niŋ ba. Kai mari saha a gba lan dee a gba lan a gba lan tuŋ gala. Man bɔri ni ti zaa ti kpi mi paai Naawuni yili yaa ka o zaŋ ti ʒili n-nyɛ ŋun daa tahili ka m bi lɔri n ko maa. Man lahi nyɛli, Naawuni yɛn bɔhiri ya mi. Tɔɔ man nyin daa mɔŋ ma. Nyin n-mɔŋ ma. Ɛɛn Naawuni, man maŋ mi pun mi li. Bɛ ka la. Di zuɣu ka o ti ti soli ni ti bom ba paɣaba anahi. Tɔɔ! Doni o ku mi ni a gbib zaɣ yiŋ ŋɔ, a yaa ni tooi ti gar o. Doli! A mi yaa yɛn gar o ka a dol o.

Naawuni wun azafa daa kul chɛla biɛla, ka di nyɛla yaɣiyaɣi m-bala na. Kulwa laɣu ahilaɣu so n-lahi nya ŋun yaɣiyaɣi ka o kpɛna, ka binshɛɣu ni chɛ gariga m-puhi chɛ o. Maya a kali zuŋɔ dayi maa ŋun a kul nya li. Tɛrigu dim suɣulo bɔna o mini nyɔŋ nuhi maa mɛ ŋuni? A yɛn ni ti zaa sa toli a yɛm o ka bɛ yɛŋ o ka nyɛm a nɔri ti ki nyɛm a nyɔri ti bɛ nyɛli biɛhigu o nyɛri ya ŋun so. Ka ŋun daa wuhi o tabila ni birilan bi sɔri lan mira ni, ka daa o leei yila bi nyaanga n-sɔɣi. O leei o dim a di wum o maa. Kere o mini o salinkpaŋdiba n-ŋubira. A ka o kɔŋ salinkpaŋdiba n-ŋubira. Waɣiri ŋunli bi jɛri suli niŋdi ŋunli. Anaconda. Daa shie je gariŋga ka waɣiri yaa ku fo ka lihir o mi miri a di miri mi na ʒini kpɛha ka n ku ʒi kpe mi a miri mi a ni wahi ka a ba zuŋɔ chɛbu maa ku nya li.

Ee ni di bɔri shɛm ya ha, ka hali di yi a di bahi ma noli, ma ni naan zaŋ ba deei, n-naan zaŋ mali ya bimbɛro. Naawuni zuɣu hali jirambisa ka a yi nya daa duura ni ŋɔ ni a zaŋ ba mɛ, m po Naawuni niŋ ya daa. A po ŋun? Naawuni zuɣu ka n yɛra maa. Dimba a ni bɔri ni a di ba shɛm, a ni bɔri ŋmahi ba shɛm.

Kobo lan kani. Din daa bɛ duu bɔrifuri maa, yi ni ni lihi maa di lan bɛmi. Di zuɣu yɛla ŋɔ maa di nyɛla dooshee maa dɔɣi maa laɣibihi dibu n-lahi bɛni. Domin di yɛli ni laɣibihi dibu bɛni maa.

Kamina din lee nyɛ shɛm maa, naɣ bihi ŋɔ maa yi yiri puuni, lala didii ŋɔ ŋun chɛ ba zaŋ kpɛna a ti o. A ti lan ŋme bibila nyin nyin boli ma na ti nti nti nti yɛli ma m bɔri shɛm. Zuŋɔ bihi maa gba ni kul bi zɔri Naawuni maa. O doo yi mali la kubo ka yi zɔri duma, ka shɛli kani ka o ku zaŋdi ya kpɛna lala, waato bɛ gba kul kpalim bɔrila bini ŋɔ maa bee? N-ih!

Daafu kamkama ni yɛn di ka nyɛ Duuma ni kpi m bi zɔri di dabɛm n yɛn di li. Daafu kam ka n yi yɛn di ka n gbaai bini ŋɔ niŋ n nuu ni n yɛn di li. Ayi! Ka lahi pirigi n jɔŋjɔŋ. Di naŋgban chuɣu maa yi di di yaɣiya. Ayi!

Di zuɣu ŋɔ maa, a yi kuni ha ka n zaŋ li nyu kom, n yɛn chaŋla daa. Lala lahi biɛ shɛli a ni yɛli maa, man yi yi daa kuni na, m min a ni nya taba. Man yɛla laɣifu kam ka man yi yɛn di ka nya ni bɔri shɛli, di bi niŋ bo zuɣu ti ma? A gba a yɛn viri o? Hii, di zuɣu haba deei maa ŋɔ maa, kom ni ka m bala hii, haba, haba.

Wula boka bora n ku soŋ boka bora boka bora boka bora duu ŋɔ ni ka dibi suɣulo yɛ tɔhi jɛma ka dibi suɣulo bi wumma

Zom nyɛma, a ni lo binshɛɣu ka kpɛna duu ŋɔ maa mini mi cham ti ʒini ni tahi m-bi bɔri yɛtɔɣa. Nyɛma, m pɔhiri ka Naawuni zuɣu, a a je ni ŋme m-fɔh a zuɣusaa nyina ŋɔ, nyin zaŋm a nuu lan shihi m biɛni ka a nya. Zaŋm a nuu shihi m ma na bi ŋme a, di ni nya a shihi yɛtali maa mal li hal ka bi zo Naawuni ni dabiɛm ka kpɛna duu ŋɔ maa ni maa. Mabia gariga gba

n bi bɔri yɛtɔɣa. Nyama, a nya Maria, wumahɛi ka a nyɛla yɛtɔɣa. Ti zaa ni be yuli ŋɔ m ma mbi nyɛyili nima shɛb ka n chɛ so. Mali ŋɔ, bɛ bɔri ma Gariga, nyini a zaa ni wula nyama ka booni ma m ba. Hali a bɔra yi zaa nyin chaŋ ti zaŋ salima na naɣizu yi lan chɛ yi so yili ŋɔ naa ŋun bɔhi m ma. Yi yɛn kpimi.

Man nuu ku lan shihi so, n pun ŋmirila gban kura ŋɔ gba ka di wum ma. N ŋmirila gban kura ŋɔ ka di wum ma, n pɔri na, n yɛn nyɛla asansaya. M ma di yi bi niŋ li yili ŋɔ, Naawuni ŋun pɔhim ma, asansaya ki yɛn nya, ka ku lihiri n nyini ba. Yin ba ni doo nyɛ ma, bɛn kpi ma ŋɔ.

Ka zuɣusaa nina ni niŋdi ma, Naawuni ni chim a tiba, a mini o zaa, Naawuni yɛn bɔhi ya. N chim ma. N kuli bɔhi a, n shia, n chim a, n shia, ka nahi a bilan la bihi yoli. Man di yi pa ŋun kɔŋ chinchini ti nya din yɛn chim shɛm. Ka nahi a bi di ma laa maana, ka nahi a bi di ma laa maana, ka yɛ ma ni bɔ biɛla na ka a dali dooni ti ma.

Mɛ ya ni bɛ wum ni a cham maa ni a a mila yɛtɔɣa garim. Ka tahili, ka tahili ka pa di mi niima zuɣu. Di mi niima ka n niŋdi biligu koligu. Bɔhindi bɔri a yiŋa, Bukata, bɔhindi bɔri a yiŋa. Ba yaa ti niŋ ma yele, yele wɔbisira, n wɔbisira a teensi niŋ ma. Dina paai yuuni ka

Ŋun bi kuri ŋɔ zaŋ gani yɛla, ŋun bi kuri ŋɔ ka a kuhiri bini zuɣu? So yi ʒiri ku gari ti wum ka baŋ ni bini ŋɔ zuɣu ka a kuhiri maa, Yawɛ ni zaŋ a zali. A ni boori o ba. Ayirimo ka ti to, ayirimo ka ti to, doo ni kpɛba ayirimo ka ti to.

Mamin na nyɛla Amire paali n ka bia ya ka puua ka ya n ya ni ti n diri la n kpewa ka ya min Maria biisi ka min na kawa wula ka ti ya niŋ ka ya ni n chana n paai a nyin min nyɛ o zuɣa n chana n paagi ka yi daa bɛlim n ti ma hali baŋ o ma yi naan ku kpɛna gba kaman dali n kpee na dama ma o ni dɔna ma na ʒin wum ka hali ti tiŋ sa gba. Ti ma puri tiŋa lala bu ni na ʒin kani, i ku niŋ amire n-chana doo yiri, ka ti nya yiri lahi n-kpe doo ni, ka di pala ka ka yuuni ka yuum maa yi. N ma amire pali n yɛn doya lala ka bi kpeeri doo ni, din gbaai. Wawawawa, di ku di ku gbaai. I tooni ni ti moori, di ku yɛn moori mi ka. Ka n chana ni n ti suhisi ya, ti chani biɛli muni ti ma, kaman dee n kpeera, dama mam na pun ka bia bee puu wa. Huŋ, huŋ, to di viɛla.

Chɛ ŋuna, shiri shɛli a ni ŋun shiri kpɛm be beni n-ke n viɛli viɛli shɛm ŋɔ, ka o yɛn yiri ti n kpɛri sambani ni nima. Sokam zaa sola m-maŋ gba, bɔ ka n na nya? Bali n-ti nyini nyini ni bɛ niŋ li daba ayi maa, a ku bahila yoli. Di bi ŋmani nyini a ni daa kuna kpe ti zaa daa mi a ni be shɛm. Igbɔɔlaa yɛti sheemɔya. Di zuɣu din ku beni yaa ka yɛtɔɣ gbala n-nyɛ li. Garimgi yɛtɔɣ maa, eeh, di kpahimbu nyɛla, Nyin ŋun lan bɔri ni a kpi o sani, a ni, a ni di, a ni di laɣibihi. Domin ni yɛli ni a ni di lahibihi ŋɔ maa, garimgi lan ka o nuu ni o lahi ka binshɛɣu. To yi mi mi ka acrobatics ŋɔ, di ni nyuri ʒirigi ʒim gari binshɛɣukam. Bɛ ya ni a ku niŋ li. Yim koko ʒi koliba shɛm ka di yɛn nyu. Di zuɣu man ni bɔri shɛm nyam laɣ bihi na ka zaŋ danda binyɛhiri irin nyama nyama mini di binyɛhiri ka ti lee zaŋ n-ti puhim. ka gu shɛli a ni ŋɔ ku su n-dir a domin kobo lan kani. Di zuɣu kpaŋm a maŋa n-gurig a maŋ ka di n-nyanya a nyab o. N nya dama wula ka yi niŋ to ka m boori n kpɛɣ? Ai! O ni be shɛm maa gba a bi nya gba a ku tooi nya soli kpi domin o pa kul zami ni ŋun ŋuna ni ŋun shii ŋun bi lahi bɔri lala bini maa. Di zuɣu man yɛn foosi o n-kpɛhiri ni maa. Zuɣu a yi ni nya ŋuna, di pa taali. Ma, ma, ma, ma n-kul gariya ka loori bɛ la. Yama, di pa taali, liɣiri maa ŋuna. Hal di nya shɛli kam zaa ni m-bɔ liɣiri maa ʒi, chɛ ka n nya. La, la, o, tɔ. Naawuni zaŋ ti niŋ ba. Amin. Naawuni o ti yɛn ti so. Ɛɛh. Gandi gandi n nyɛ ni ʒiya ka n paɣaba ti kama na shɛm n yɛrila garinda o paɣaba n zaŋ o yɛtɔɣa kana ti yɛli ba. Ka n yuli ti tuui yɛtɔɣa maa, domin nir yi yɛl a yɛtɔɣa a yuundila yɛl a yi zuɣu ni, di zaɣ viɛlli mini di zaɣ biɛɣu, ka yuli lan zaŋ ti ti daadiini, m mi ka adiini be o ni. Di mi yɛn nya bɛ ni yɛli shɛm maa lala n-nyɛ li, Chɛrili bee ɛɛh? Gaŋga, ka di nyɛ din ku ba? Ti daadiini, ti Musulinsi daadiini bi saɣi ti li. Domi musulinsi daadiini wɔhim a ni yɛn kpuɣi paɣa na shɛm n-ti dihi o nuhi ka niŋdi anfaani ni paɣa ŋɔ ka o gba niŋdi anfaani ni nyini. Saha shɛli paɣa ŋɔ yi ti bɔr a ka o nya o tarili a sani, a mi gba yi ti bɔr o ka a nya a tarili o sani. Domi yɛtɔɣa wuhiya ni bia lahi yɛn kpɛni o duu ni o kariti ba mi ni so miri ka o lahi kpɛni o duu. ka mɔri nam bɔhi nini gandigandi, a daa dii ni wuh a ni a paɣa bɔri a saha shɛli o suhu ni yu ka a mɔŋ o lala bini maa. Ɛɛ Afa, Naawuni dii suh o. Domin din chɛ ka n yɛr ŋɔ a nini n-nyɛ o zo sum o, ka sokam mi a min o yɛla. Dini n-chɛ ka m bi chaŋ nimaani ka yi chɛ a n kana ti nya a nyilli waha dii pa shɛli nyin ni mali di lahibal zaŋ ti. Yafa ma n ku mini n ŋɔ bi boli n yuli, bi saɣimmi n yuli taata. To amaa din be di ni yɛmmaŋli zaɣ yini m-be di ni. And nothing but the truth. Ee, yɛmaŋli o mini paɣiba ŋɔ maa ni beni. To ka bi biɛhigu maa ku chana, ka paɣiba maa yɛtɔɣa ti kpalim ŋmanila Bɛ ni niŋla naŋgban yini ni bɛ bɔbi n zɔ maa? Kaman wula bɔbu? Tɔ! Ni yɛra shɛm maa, Eeh! Paɣaba maa, bɛ daa bi bɔri ni bɛ zani tuhi. To dini n nyɛ n yi kpɛrila maa gbaaya ni o ni yɛn niŋ shɛm baŋ ni bɛ bɔr o mi bɔri maŋli ɛɛ o ni ti ba lahibali ni biɛla biɛla shɛŋa o ni nyɛri maa ni di soli maa na ŋarimi. Ŋun doo ŋɔ n yɛli ŋɔ n yɛli ŋɔ. Doo ŋɔ n yɛli ŋɔ n mi dihi tabili so n daa ti o lala hankali maa. To ka o yɛli paɣaba ŋɔ ni pumpɔŋɔ liɣiri maa ni daa kpɛr o shɛm maa ni.